Dem Polat seng Eeër. Polat hat gebritzt. Meng alleréischt Eeër, Bock-bock! huet hat houfreg gegackert. Si si wonnerschéin, brong a richteg glat. Ech muss onbedéngt all meng Frënn alueden, fir se kucken ze kommen. Hat es aus dem Héngerstall erausgeschlach. Mat wiem fänken ech un? huet et sech gefrot. Ech weess et, mam Jeanne, der Int. D'Paulette ass iwwer den Zonk gesprongen, ass duerch d'Wiss getrëppelt a beim Dëmpel stoe bliwwen. Gudde Moie, Jeanne, huet hatt freedeg gesot. Hues du keng Loscht, fir meng Eeër kucken ze kommen? Net elo, quak, quak, klatscht d'Jeanne. Ech léiere meng Integer schwammen. Déi kleng Integer hunn sech am Waasser amuséiert an hunn alles iwwerall besprëtzt. D'Poulette huet hinnen e Moment nogekuckt a war net méi grad esou gutt gelaunt. Meng Eeër si wonnerbar! seet hatt zu sech selwer. Awer déi Integer hei mat hirem esou schéine Flomm sinn awer vill méi häerzeg. D'Paulette mécht sech op de Wee fir d'Schwéngechersmamm Lisette besichen ze goen. Gudde Moie Lisette, kluckst et, hues du keng Loscht meng Eeër kucken ze kommen? Awer d'Lisette héiert hatt net, dat spillt mat senge Schwéngecher, déi sech op him gerullt hunn a gestrampelt hunn. D'Paulette huet gekeimt. Meng Eeër si wonnerschéin, seet hatt zu sech selwer. Mee déi ausgeloosse Schwéngecher hei sinn awer vill méi häerzeg. D'Paulette huet nach gekeimt an ass op den Hiwwel d'Schof Noémie siche gaang. Hues du keng Loscht, meng Eeër kucken ze kommen? huet et d'Schof gefrot. Net elo, Meh! meckert d'Noémie. Ech muss op meng Lamecher oppassen. D'Paulette huet niddergeschloen nogekuckt.

Gluckst Polaz, Hues du keng Loscht fir meng Eeër kucken ze kommen? D'Minouche huet mam Schwanz gewackelt. Net elo, Polaz, wuff, wuff, huet hatt gebillt. Et deet mer leed, ech gi grad mat menge Mippecher spadséieren. Dem Polaz ass et schwéier an d'Häerz ginn. Meng Eeër si wonnerschéin, seet et sech, mee déi virwëtzeg Mippecher hei sinn esou vill méi léif. D'Paulette huet decidéiert fir duerch de Stall ze goen, vläicht kënnt d'Kou Valentin him erëm Courage maachen. Hues du keng Loscht fir meng Eeër kucken ze kommen? rifft et. Schschschsch! pëspert d'Valentin, a mat enger Kappbeweegung huet hatt op eppes bei senge Patte gewisen.

D'Paulette ass duerch den Haff vum Bauerenhaus erëm bei den Héngerstall gaangen. Seng Eeër waren do nach ëmmer d'selwecht, brong, glat an onbeweeglech. Meng Eeër si wonnerschéin, keimt d'Paulette, mee deenen aneren Déieren hir Kleng sinn alleguer esou vill méi léif. Hatt huet seng Plommen opgeplustert a sech traureg erëm op seng Eeër gesat. Krack! D'Paulette ass iwwerrascht opgesprongen. O neen! huet hatt gejaut. Elo hunn ech se gebrach! Hatt huet mat kräischen ugefaang. Déck Tréine sinn op déi gebaschten Eeër gerullt. Mat all Tréin, déi gefall ass, ass eng Bascht méi breet ginn an op eemol. Sinn d'Eeërschuelen eng no der anerer opgebascht. D'Paulette huet gesinn, wéi e klenge Flom zwësche Käppchen, dann nach een an nach een erausluusse koum. Geschwë war d'Nascht voll vu butzege Jippelcher. Piu, piu, piu! hunn d'Jippelcher gepiipst. D'Paulette huet opgehal mat kräischen an huet se bestaunt. Waren seng Eeër gebrach? Iwwerhaapt net wichteg! Déi neigebueren Jippelcher ware genee esou, wéi d'Paulette ëmmer gedreemt hat. hat ass houfreg eraus an den Haff vum Bauerenhaus getrëppelt, an d'Jippelcher hunn sech getommelt, fir him nozekommen. All d'Déieren hunn hinnen nogekuckt. Hues de gesinn, Polat, quak, quak, huet d'Jeanne geklatscht, deng Jippelcher hu grad esou e schéine Flomm wéi meng Integer. A se sinn esou ausgeloosse wéi meng Schwéngecher, rrrr, grummelt d'Lisette. Se sinn esou turbulent

Hatt war mat senge Frënn averstan. Meng Eeër ware wonnerschéin, huet et gesot, mee meng Jippelcher sinn nach vill, vill méi schéin.